okay i douglas manley channel uh, ni wina kambe lembe leri i nxevu ya wu five i'm sure so lani te na artist hi lava ku ba album review hi endla na interview siku ra namuntlha so artist yi ta ti vula ku yo mani yi sungule rini ya le kwini so artist leyi okay xo sungula ndzi rhandza ku khensa ka Douglas Maluleke channel nkarhi lowu mi nga nyika wona mo ni ku xo sungula ndzi rhandza ku xeweta valandzeri va vunanga bya Xitsonga xikan'we na mina ni nga Sisini Mabunda wa Manghovo. mina ni vulavulaka hi mina Sesani Mabunda wa Ma Mabunda ya so ni ta mi khomela ni na ni mahlo va swi olovi ngopfu swilo leswiwani so hi ku beburiwa ni tsako Sesani Mabunda hi ku ve ni huma etikweni ra ka Mageba ka Zululand leyi ka Mageba ku na vanhu so ya huma hala ka Mageba hala ka Mageba ku na vanhu ya oh se mi sungule rini ku va tlangi kahle kahle.
nkarhi lowu ni nga sungula ku vona ku ri ni na talenta ya ya vuyimbeleri bya vunanga bya Xitsonga a ku ri two thousand and eight a na ha ri xikolweni na ha ri primary a na ha ri ntsongo ya a na ha ri primary se mara ku sungula ku humesa loko hi hi lembe ra twenty between twenty eleven and twenty thirteen hi laha ni endla ti-single-i. Eh, kambe ku siseni mabunda a ri munhu loyi a rhandza xikolo um maluleke um a ni rhandza xikolo a ni nga focus-i ngopfu ka swa music but a ni va ni kha ni endla entertain-ile hi nkarhi wutsongo lowu a ni wu kuma so but hikuva ni rhandza xikolo ni ve ni kha ni va ni ni gina lipstick and then ni ya ni continue na xikolo and then lembe leri hi humaka ka rona ra twenty twenty. la ni nga sungula ku ri a ku ri swin'wana swo huma October ni sungula ku lorha tinghoma mani va le hansi a va kwata va ku no i nyiko ya wena liya ni sungula ku lorha lorha tinghoma ivi se swi ni khoma ku no ni ya humesa album ya mina yo sungula leyi nga thyiwa vito ra Vamanghovo volume one hi nga huma hi December oh last year hi December mi mi humese album ya ni humesa leyi nga ni n'wana na eh yi na tinghoma to fika ten oh ten se title track ya album leyi nga hela ku ri mani Eh, Aku na aku rumah ngopo. aku ri vamongovo i xome hi vamongovo Mama ngopo volume 1 vamongovo vula n'wani and, and then an na le e mama ngopo volume 2. Eh. Mara ayo ku tlhaku bana rin'wa. ivi leyiwani hi vita ku i vamongovo volume two eh, vutomi i vhilwa se yi ta va yi- eh, vamongovo xi ta kha xi famba hi ndlela leyi kutaka next year ku ta vamongovo eh, volume three Volume three. xi va na vito ra xona Singana vito ra xona. Yeah. Oh, liya ku ri mama ngopo volume 1. ya a ku ri wa manghopfu lomawani a ku huva ndlela laha a ni hupfula ndlela a ku ri ma pfula ndlela ku ri ma pfula ndlela o so tisingili ti ve ti ri ti nga um tisingili um ta ni khomela laha tsundzuki ngopfu but i nga ni endle swin'wana swo fika vo ma-five wa tisingili um hi minkarhi yaliyani cause a ni nga swi rhandzi ngopfu a ku ri swi kuma ku munhu a ta ku um mavundla um ncuva wa kota ku yimbelela ni kombela hi endla risimu mara kuma ku ri a ni swi nyika ya Tishimori. hama ha ri xikolweni nkarhi lowu Ya na ha ri xikolweni a ni nga swi landzelerisi ngopfu. so so producer yin'we ma la a mi produceraka tinghoma leti ta leya last year ni ya this year Eh, producer wa mina eh, eish matani loko ni vutisa question leyi ni yi rhandza ngopfu hikuva ni n'wi rhandza ngopfu misa leyiwani Mm. Eh, producer wa mina leyi ni nga sungula ku tirha na yona sweswi na ha tirhaka na yona i doctor nana Mm. Eh, ni n'wi vita dr so doctor ya na yena hi tirhaka swin'we and se ni hlange na yena lembe ri nga hela loko hi hlangana I'm sure a ku ri vo ma kwala ka vo ma October hi kote ku tirha swin'we album liyani ku ve ni swin'wana swa muhlovo because hi endle album liyani hi hi hi hi less than a month ya hi kha hi nga tivana Mister Eh, tinghoma ta ta ta ten ya hi ten wa tinghoma hi swi munhu ya kahle kahle I'm very creative

se ri n'we ha n'we mi straight se na na na lora ma lora mos ya ya ya eh na lora i xitatu kumbe tintimbi laha ku kuma ku loko ni tlela na munhu loyi ni va ku ni yena nkarhi wo tala um u nga ta ni khomela u hetisile nkarhi wun'wani kuma ku ni na lowa mfwethu kuma ku hi ri swin'we hi tlele u to u to ni pfuxa ku hayi mfo pfuka ende ni kwata ngopfu cause tiva ngo ku nghoma yin'wana ya matimba ngopfu ya se loko ri xa ivi mi kuma ku ri yi ni tela nkarhi wun'wana sweswi vanhu na ku ni mpfuka vhele nkarhi luwa wun'wana ni nga swi teketiwi because a ni nga byela leswa music Mm. but ni gine ni swi vona ku ni fanele swi landzelerisa swi kala ku loko se ni lorha ni pfuka ni ni mi tsala tsala mi tsala something ya ni tsala something hi swona and then swi endla ngoma okay
so uh, dr nana u kumeka kwihi Eh, Dr. Nana ikumeka la la Aramente, lava ku vita Aramente endulwini. Eh, kwala a thembisa ya kumeka a thembisa le tota u na voko ra straight ma filana na mesolo ya mesolo a filana loko hi nghena studio ivile eh, ni nga mi kombisa hi ku na track yin'wana va ri ma december hmm. eh, i nghoma yin'wana leyi yi nga fika yi yi rhandza hi vanhu swinene va khanifuma ni performa ni nga ta yi siya hmm. ivi loko hi ri studio ku ri ma december vhelo ivi ivi ni ku tshamisana ku hi mfuwo sweswiwani kambe le ka mhoteni na ku i ma december ivi se loko loko swi suka kwaleno no vhela ku kuma December u nga ri na koho kwale mi se loko u sungula ku ba a a ba keyboard swi ta swi endla nghoma ni ku exi nyana xitori ni ta ku ni ta ku ni fane ni nghoma matimba leyiwani ivi ni twa ni swi fila ivi ku nghena ni hlahla xi nga hlewanga ya nghoma liya i nghoma yin'wana leyi nga fika yi huma hi ku hi mavoko hikuva hi combination leyi nga fika combination ya kona ya hi tini so artist leyi i album ya vumbirhi hi yona hi nge le ku buleni hi yona kahle kahle album review. hi lava ku ri byiwanyana tinghomanyana timbirhi tinharhu laha ku va yingisela va ta kota ku swi tiva ku Mesiya loko a qambha hi leriwani a hlekete yini loko a qambha hi leri a hlekete yini so laha hi lava ku languta vutomi vhilwa leri baka ka background se hi la ku ta ku a hi explain-ela ka ku loko a ku vutomi vhilwa u va a kha a vula yini. I koho mehe Maluleke loko ni kha ni vulavula hi vutomi i vhilwa minkarhi yo tala ni nga ti hlamusela ku ri vutomi i vhilwa n'wana wa manana bya jika i nga boli hi van'wanyana vanhu ivi hi tlhela ku na swi tiva ku nga dyanga leswi vulaka leswaku ri swilo leswi hi swi yimbelelaka hi xitalo i swilo leswi swin'wana na swona i swi nga humelela kwala vuton'wini na mina swi tlhela swi va swi humelerile swin'wanyana so ya vutomi i vhilwa i swilo leswi. na mina swi nga ni humelela swin'wana swa swona swin'wana na swona swi endlekela ka van'wana vanhu hmm. se ni kombisa vanhu ku ri i nga koli van'wana vanhu na wona byi nga ku jikela vutomi bya ka munhu n'wana a bya ka munhu
byi endla sweswi byi endla ku swo ya ende a byi a byi endli ku wena yi lava yini byo hmm. decide byona ku byi lava ku nyika yini byi fanele rifu

ya
khwiri i madlayisani ri kombisa ku ri loko i ni vona ni yingayinga i ni vona ni kayakaya na matiko ni nga ni hleki a no endla hi ku swi endla swilo leswi va leswiyani ni swi endla hikuva ni rhuma hi khwiri ma vona loko khwiri ri ze ri sungula ku van'wani va ri gurhugurhu.
ri lava something lava something i fane endla i fane endla swin'wanyana van'wani va yiva n'wana mhani van'wani va xavisa mirhi van'wani va va khendla i mhaka khwiri a va swi endli hikuva va swi endla ku va ku ri na khwiri xi va i khwiri xi va va hleketelela khwiri va hleketelela khwiri hi rona ri hi dlayisaka ka the past few years ku or Yeah, for the past few years, I'm Tranoma. Yes, very last one. Okay, eh, ka album leti ti nga hindza kumbe ka malembe lama nga hindza eh, vanhu lava nga tirha na vona ka sweswi eh, ni tirha na vanhu vo fana na vo hosi sikepe eh, lava hi nga tirha swona ka album ya mina yo sungula eh, na vona macevele ivi sweswi swi tani loko ni ri ka album ya vumbirhi eh, ni tirha na vanhu vo fana na vo hangalasa

kana swi fanele leswi leswi because na yena sweswi swi nga ku mbala ku humesa banga wo biha ya so mara u kha hi share story hi kuma ku ri na switori swo fana nyana swo Fayelananyana. yelana nyana ya Eh.
Oh, so manje let's say ni ku eh ka album leyi ya lembe leri mi feature va mani va manga kahle Eh, ka album ya lembe leriwani ku nga va mango volume two ku ya hi Mhm. Tommy Villa Ntirho wo fana na vo Voni Machevele loyi munhu a kha a hlavelelaka vutomi hi vhilwa Voni Machevele i munhu wa xisati ya i munhu wa xisati
ni tirha na vanhu vo fana na vo Hosi Xikepe ku na track yin'wana yi nga kona kwale yi ngo vulavula hi wena mufana a wu ni tivi hi yona hi yona leyi ya mufana ya mufana featuring Hosi Xikepe Hosi Xikepe ivi ku va na leyi ya number three D_J . eh vhuri homu siku yini yini yini Ah. eh ni na hangalasa na xadyana ho ho mi nga mi nga- mi nga tirhana wo album leyi kwayo ya hi lava- so loko mi tirha na hangalasi ku hangalasi munhu wo tshama kaya a mi ya kwele or a tala oh ya nga sa di kona gore jo di na studio kwala a Davidton Ah. ya ina studio xin'wana xa kahle kwala Davidton eh ya va yi o ni dini byi ri le ka xikwembu le ah ri kumeka kwala o swi ri kona john ya ri kona kwala xin'wana ya ya ya hayi sore navona hi ta va in touch loko eh, hangalasi ku ta ku dya ah, a ni bango a ni bango hi mikarhi ya dyona dyahisahisahisagoku swilo swa la moya wa hindza eh. eh, vanhu va duma va va inana so okay so minkarhini leyi taka mi nga lava ku tirha na mani ka album leyi taka maybe album ya next year or rini ka album leyi nga kuteni hi ku navela ka mina i ku va ni tikuma ni yimbelela no fana na vo Oscar Makamu i artist yin'wana leyi ni tsakelaka ku nga tirha na yona hi ku langutisa vunanga bya yena loko ni tshame ni byi yingisela ni va ni kha ni dyondza na mina ende na mina ni munhu loyi a rhandzaka ku dyondzisa ka vunanga bya mina
album leyi yi hume tolo hi swona.

loko ni va ku ni lava ku hlawula xa album leyi taka ku fika sweswiwani a ndzi se va na ti-changes na tsakela ku ya mahlweni ni tirha na doctor nana because ha tirhisana kahle swinene ende na vona hi ta kahle ngopfu so mara ka ti-producer tin'wani ti nga tsaka ku tirha na tona i producer yin'wana na yin'wana leyi yi nga na artist kumbe yona as producer producer yi nga ta tsakela ku va yi kha yi ta yi ta tirha na va manghoma manghoma i amukela any producer leyi nga ta va yi kha yi lava ku tirhisana na mina. Okay.
So the social media pages ta n'wehe uh, Twitter, Facebook, uh, WhatsApp uh, swo fana na sweswo va nga mi kuma kwihi? Eh, ka ti-social media ta mina eh, mi nga ni kuma eka facebook ya mina eh, sisi mabunda wa mangovo eh, va ni kuma eka eh, eka instagram nakona ni tirhisa sisi mabunda wa mangovo eh, ka twitter va ni kuma hi sisi mabunda wa mangovo va nga rivali leswaku ri ku na channel eka YouTube la ni va ni kha ni upload-a tinsimu ta mina na ti-performance ta mina ni fanele ni kha ni perform-a perform-a kona na music video hi ndlela leyo i Sesi Mabunda Mangoma nakona WhatsApp va nga ni kuma ka nambara ya mina. eh, ku nga nambara ya 078 468 7159 Uh, leyi yi tirha ngopfu ni loko vanhu va buka for the bookings um, va fonela n'wina straight or n'wina manejara or n'wuti manager or fundisa n'wina Eh, tanihiloko mi swi tiva eh, maluleke ku ri nkarhi un'wana loko i lava ku va successful evuton'wini i fanele i va na vanhu lava hi va vitanaka ku ri i ti-sponsorship or i ti-partnership ku ri i kota ku va ku pfuna hi swin'wana na swin'wana so mina tanihi va manghhovo already ni na ni na khampani ya mina leyi nga rejistariwa leyi ni yi vitaka Manghova Entertainment leyi ni kotaka ku va ni kha ni ti yimela hi wexe so mara hambiswiritano ni langutise ku ri a ni nge tivi swilo hinkwaswo a ni tivi ti-master mind ni na munhu loyi a nga na yena a nga na yona khampani yaleyo ya swa music a nga Silas Mabunda ni tsakisa ku ri i buti hala tlhelo wa ka Mabunda a nga na . music record leyi va vitanaka xizulu xa vulombe music production loyi ni va ni tlhela na yena a kha a ni komba ndlela a actor as my manager se ni nga vula ku ri i manejara ya mina um swin'wana na swin'wana loko mina va nga ni kumi va swi kota ku na yena va vulavula na yena um va ta ni khomela ni kula ni teke tingana ntsongo mara loko va ni kume mina um information hinkwayo yi fika ka yena okay
so hi ku angarhela vuvabyi lebyi bya COVID-19 byi byi mi affect-e njhani as tinhlambi so i xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu n'wana bava loko ho langutisa ku va ku sungule mhaka leyi ya ti-COVID-19 hi sungula ku hanya vutomi bya hina hi ku famba hi ti-level ku level one level two level three so vutomi byi va byi kha byi tika swinene ngopfu loko hi ri ka ti-level letiya to langutisa ka ti kha ti ri tikisela milawu because hi va hi kha hi nga pfumeleriwi ku famba hi kha hi perform-a perform-a hi va hi kha hi nga pfumeleriwi ku va hi famba hi kha hi. hi hi promote music wa hina loko ku ri mina swi ni affect-i ngopfu because ni ve na part ra ku loko ni sungula music wa mina a ku ri nkarhi wolowo wa ti-COVID twenty ka swi sungula sungula so a ni kota ku yi promote album yi ve kahle yi va na matimba vanhu kha va yi tsakela but a yi fiki yi like vanhu hinkwavo because a va nga fambafambi vanhu va kha va yi cinacina Oh, the rules of the regulations a ti a ti tiki khoma milenge ya ti khoma milenge ku ti ku a ti famba kule ka ti-whatsapp na va ti-youtube na kholwa mara na toho ti ta eh, ta famba hi vo youtube na vo yinini Eh, ti- i marketing ya kahle Ya, i- ma yi tirhisa musinayo i mhaka tin'wani eh, yo mhaka namuntlha ni vona ni tshame na eh, maluleke ta tlilasi laniwani eh, lava nga founder kumbe mufambisi wa chanele leyi vitaniwaku eh, ta tlilasi maluleke channel ni nga ta tlhela ni tlhela ni tibuma hi yona swinene because loko hi ri ti-artist ta ha sungulaka vanhu vo tala va tala ku hi tekela enhlokweni va tala ku tekela hansi ku ri ha yi ta duma hi mina swo fana na sweswiya vanhu va swi vulavulaka so ni rhandza ku khensa swinene sorry a ni nga n'wi tsaka ku ri ni nga vulavula ku mara munhu un'wana na mbilu yin'wana ku ri ni rhandza ku vulavula ntiyiso na xa two. so na yi tirhisa swinene swa ti swa ti inthanete ti-channel YouTube channel na swi tirhisa swinene ku va ni so ti ti le kwihi ti ka ti kona ka va ri taxi five va ri okay ku kombisa music wa Sisi Mabunda wa Mongovo kusukela ka album yo sungula va tikuma ka ti-online digital platform. eh, ley into Dahu, eh, Spotify. Yeah, yeah, eh, for this year. Yeah, Spotify. yeah, Spotify ti kona sweswi mi lavaka ku ni nga tshama kwa album leyi nga huma tolo ti kona already eh, ka Spotify ka Apple Store eh mi nga tikuma ka YouTube loko mo nghena ka YouTube na Google ya ni tiva ne loko mo nghena ku ku suseni mabunda mo ngoma ta to to huma tingoma hinkwato ti ndari eh mi nga tirhisa MP3 Juice yi ve yi kha yi lava mahala vhele va tirhisela yona yi lava mali and yi reduce sweswi mi twa ngo vhe mi tirhisa yona ne Eh, yi lava yo lava data Yo lava data nyana data ntsena, lexi xitsongo na lexi- produce mi download Ya. ngoma ya ya ya ya mavunza Ah, ha fa hi ya makete hi fa hi yingisela eh, hi endla sweswi swiya Eh, so a ha la ta twisisa ku mavunza eh, sweswi va nga tlambi va focus ka yini ngopfu va- ni zani ku eh, a leswi ni fanele yi veka njhani ku na swin'wana va swi endlaka besides ku tlanga
i xin'wana xa kahle ngopfu lexi nga dyondzisaka na vanhu lava ha tsakelaka ku va tinqambi or va ha sungulaka ku va tinqambi ku fana na mina ku va kha ni ri kona vhele so mavundla munhu loyi ni ti tirhelaku va kha ni tirhela hi santu ni ta mi khomela ni ri i ku na a ndzi se va na na na n'hweti hi muvheni. movie la atlas ya banana park um na khandziyile na tikhampani kwalaya leyi endlaku swakudya swa timbyana um na tiphilisi na swin'wana na swin'wana na khandziya ra tanihi ti-speech control kwalaya so swa music ku i nyiko leyi ni nga na yona ivi ni vona nga yi tsakeli mara i swilo leswi va nga ni swi endla hi sayiti but va ni kha ni ti tirhela ni tlhe na ha vula nakambe ni ku ri ku na business kumbe khampani leyi ni nga yi rejistara leyi nga nawini. ni yi vitaka Mango Entertainment ni yi veke yi kha yi ni ni ni tirha as event organiser ni kha ni event organiser ni nga yi endla tolo yaleyo Cde a ko va Cde va Xitsonga but loko a ku ri na Mango Entertainment present ntsena i lo launch i lo launch Cde ehansi ka ka ka ka business liya hi va hi kha hi hayarise music hi hayarisa switulu. hi ndlela leyo ya i swa ti-entertainment i i business ra straight ma business ra kahle nyana Eh, the way ni ngo hi kona business very very eh, event leyi yi successful ya cause uh, vanhu a va a va ri koho va attendini artist a ti ri koho ti-performeni to tala ku vhela mina ni data swi like channel a yi ri ko la so ni swi- ni swi witnessini a yi ri ko ringene ku pfa and then khisi ngopfu eh, hi va maneketa
channel ya kahle kahle um a hi nge se za hi mi nyika nkarhi wo la- wo vula sweswo so swi swi fanele ku hi mi nyika platform yo vula ku um mi nga ku yini ka ka data swi like channel um in short
exi a hi ntiyiso mhaka ta ekhixini yin'wana yi yimerile ni nga ri na ni tlhe ni yi hlamula kun'wana ku hambana ku se ni yi hlamula ra vunharhu se ku va ku ri va manghhovo hina a hi vanhu va mavondzo hina hi hina lava valungu se hi ndlela yin'wani hi lwana lava loko va lwaka na vanhu lava endlaku swa kahle so va va manghhovo lexi ni nga xi vulaku eka. Maluleke Atlas channel kumbe Atlas Maluleke channel i ku ri futhi ni rhandza ku khensa swinene a wu ni khume hi voko va ta hi khomela va ri hi fanele hi tirhisa swikolo swi taniya so ni rhandza ku khensa swinene ka mintirho leyi hi endlaka futhi hi ya ku va hi kha hi promote-a hi interview-a a no a hi mina wo sungula ku va ni interview-a laniwani lexi nga ni hlohletela ku ni ze ni tikuma ni kha ni va kusuhi na wena. I ku va ni vone interview yin'wana ya vona na na sweka sweka yin'wana hi tirhisanaka so lexi ni nga xi vulaka handle ka ku dya ngati va ngo yi rhandza ku lehisa na ha swi tiva i ku ni rhandza ku khensa swinene lexi ni nga xi vulaka ku ya emahlweni ni swi endla swo fana na leswiwani na n'wina vanhu hinkwavo mi nga mi nga langutisa kumbe mi nga ta va mi kha mi mi hi vona fambani mi ya mi nga yi mi ya mi ya langusa video ntsena hi ku i va n'wangoma n'wi sapota fambani mi ya subscribe. i xi xo sungula lexi ni fanele ni xi endla ka chanel leyiwani ni fanele ni subscribe ni make sure ku mi va mi kha mi langusa video leyiwani mi nga languti yona ntsena because swi tele ngopfu leswi nga ta ka swi humelela ka chanel yaleyo mehe ni khensa swinene mfwethu chanel a yi kuli yi endla na van'wani lava ha taka ku nga ri mina ntsena lava sapotaka va manghoma va ta yi va ta yi subscribe ka chanel loko va nga subscribe swi vula ku ri a va sapoti va manghoma. Eyi ha support hi kuma ka vanhu lava va hanyaka hi hanyaka na vona na van'wana na van'wanyana va kwala misaveni coz already se chanel leyiwani yi voniwa kun'wana na kun'wana ya hakunene na le Mozambique le ndzeni ku loko ni cheka analysis ya ya chanel. ku na lama yi vhiwaku na na le france mm. ni nga ri sure ku loko vanhu va le france va yi langutisa va va kha va languta yini eyi a ni sure mara na swi vona ku ku na other countries mm. yi ri yi ri france mm. mozambique zimbabwe ni nga ri sure ku va languta tibiti or njhani bcause uh, usually me a ni rhandza ku chela music laya and then se ni boya swilo swa ti-copyright loko hey Mambe ni byela wa mavona ku sale ni n'wana mwana. Eh. Eh kosi leswi mi lavaka swona ne eh swi nyika ni hlekenyana kosi na mina ta nga swi vona nkarhi wun'wana kha ni cheka ka ti fana ni sticks ta mina ni hlaya swona ni xilo wa walo. Eh loko kha ni langutisa la nkarhi wun'wana la vona ku download yi njhani ku va ti stream ku. Nkarhi wun'wana kuma ku ri kuma munhu hi le USA. Eh i ti vutisa ku swi te njhani. Ku va hi le hi nga fiki swi vona ku ku endleka yena so mara life goes on. hi endla eh, mintirho ya straight ku na loko swi mi tsala mi kwala South Africa va kha va hi va kha va hi va hi view vanhu va ri a America so I I khensa support ya n'wina maxaka loko mi kha mi view view mi kha mi cheka cheka mi subscribe mi subscribe mi endla sweswo mi bana that that that button very eh ya notification yeah a loko mi subscribe eh, button ya ya notification laya a yi sa ya interview haya mahlweni so mi nga advise hi nga ti-artist letitsongo leti or leti sungulaka
lexi ni nga xi vulaka ka ti-artist leti ta ha taka kumbe ka va ti-artist leti ti tsakelaka ku va successful ka music ku fana na ni tsakelaka ku va successful i ku vanhu va ka hina a hi chayeli music lowu nga ta fika wu tsakisa vanhu lowu nga ta fika wu dyondzisa ka vanhu hi endla swilo leswi nga ta fika swi aka kahle kahle hi ku komisa ende music ku nga vi xilo lexi xa ku ri munhu a ti byela ku ri u lava ku famba hi xona ntsena a famba ka xona ntsena ku va na swin'wana leswi endlaka sayitini leswi nga ta va kha swi ku pfuna swi ku nghenisela mali because music sweswiwani wa swi endlela for entertainment ku va ku just hi swi endla hikuva hi kha hi swi rhandza hi tsakisa vanhu hi va hi twa hi fikelerile laha u lava ku fikela kona but i nga ti byeli ku ri music wu ta ku tisela vuswa.

eyi ta limala ta limala ku ya embirhi u famba kahle i nga ri wo tlanga game swi to va simple ngopfu so mi ta ni khomela a mi nga ni vutisanga lexi ni nga xi vula ku ri xo hetisela ka va vanhu hinkwavo lava nga ha langutisa kumbe lava rhandzaka vunanga bya Xitsonga xikan'we na sesi Mabunda Manghovo hambi ku ri vanhu va ka hina ni kombela mi hi sapota swinene hi ti-artist leti ha taka hi langusele n'wina ku va mi hi promote mi hi tlangisa mi nga chavi ku mi hi rhamba ka ti-event kumbe ti ti-birthday party. eh, emucatwini loko mi cata ma yi rhamba eka hi ta mi tsakisela hi ta mi yingisela ntlangu wa ntlangu wa n'wina matwisanyana um eh, swilo swi va kahle um mi xava ti-cd ti-cd ti kona ta kumeka mi downloada music um hi ndlela yaleyo mi subscribe na channel leyiwani um cd i seventy rand ntsene um hi ndlela yaleyo
so sisinaonda i businessman hi n'wi yivela swona mi harisa switulu ya ya na yini swin'wana na matende
sawundi ha ya risa loko mi ri na ti-event or mi ri na ti-tarven mi tsakela ku mi tisa ti-artist va ku tiseli va ta mi byela loko a hi va tiseli va swa swa ku va xitulu loko ku ta magolombolo ya ha mi tisela ti-artist leti mi ti lavaka simple ngopfu so a hi lexi mi xi endlaku mi teketa maphone ta mina. mi nga tlhela mi ti vula futhi a ma tshameke mi ti vula Eh, ya tinambara ta mina eh, ti Ta simple business, ngopfu. eh. Ti simple ngopfu leti mi nga ni kumaka tona Eh, i nambara ya 078 468 7159 eh, mo ndiketa na kambe 078 468 7159 kumbe mi ni kuma ka email ya mina ya vangovo entertainment at gmail com vamangovo entertainment at gmail com hi laha nga ta va mi kuma kona hi ndlela yaleyo a nga ta vutisa hi mhaka ya role model leyi ya n'wina munhu la mi inspire-ku a nga endla ku mi rhandza music a nga endla ku mi fika laha nyamuntlha okay well Maluleke question yin'wani ya ya kahle swinene even though hi tivaka swinene ka ti-artist to tala ku va hi kha hi hlamula ku nga ri ku hi va hi nga swi tivi ku ri role model i mani ku va ku ri mhaka ya ku va i mbilu a ni a nga lavi ku a nga lavi ku vula swilo swa straight ku mehe munhu la a nga ni rhandzisa music i mani i mani.
sweswi ni ba ku Xitsonga i vini ya ku hayi wrong moti la mina i fifty cent a swi fambelani a swi fambelani a hi vuleni ntiyiso a hi tshikeni timbilu to biha wrong moti leyi ya mina leyi munhu kumbe munhu la nga endla leswaku ri ni va ni kha ni hlohletela eka music wa Xitsonga ka nkarhi wa sweswiwani i munhu wo fana na Baba Penny Benny Penny Baba Penny ahee. Nkulukumba loyiwani i munhu loyi a nga ni hlohlotela swinene eka vunanga bya Xitsonga a hi yena ntsena na dokodela doctor Thomas Chauke Thomas ni dyondze swinene ni dyondze swo tala ngopfu ka music wa vona that's why mi kuma ku na music wa mina lowu ni wu chayaka wu va wu kha wu aka wu kha wu dyondzisa hi ku ri ni dyondze ka vakulukumba lavayani swo tala.
avhele music wa dokodela va maka na wa baba pheni Yeah. hambileswi swi vanga va nga tshika lowo wa inani va bata makhwaya olo wa maka swinene ku ya mahlweni Ah, tinqambi to tala ti ta ta kopakopa kwalaya Eh, van'wani va tizama ku lava ti endla ti-photocopy so hi hi ku rhandza ku khensa datlas malaki chanele kumbe sisiri mavunda hi khensile tirhisa